ɛyɛ asɛm ɔdɔfoɔ aba so ahyɛ ne invite ne nkɔ anim ɔde hyɛ aba nie abena ne kɔ abena ba jɔ ɔdoma nkoma de ne dom akyem sɛ kyerɛman kwame mark the name still remains the unpredictable amankrado message no ɛyɛ simple simple and short hwɛ ɛmɛɛma a mahyɛ ase a mo defende gospel musician a na wakɔ adie ne na ate afa so no momfa momfa nyansa ɛnante kakra wate momfa nyansa ɛnante kakra na munyan nhwehwɛ animu tantan ɛmfa mfasoɔ biara ɛmmerɛ mo nhwehwɛ animu tantan a ɛmfa mfasoɔ ɛmmerɛ mo sɛ wo ne ɔyere mpo koraa te na sɛ sɛbe obi kɔdi wo yere na sɛ Woamfa w'ani ankɔ ankohunu obi wɔ ka obi bɛka kyerɛ wo sɛ yɛsɛ ɛsom asi akɔ akɔdi wo yera hwɛ sɛdeɛ wakoma ɛbɔ ɛbɔ sifa na ne ɔba wo ne wo yera tena se mfie ahodoɔ bebree na nkwadaa maako maako pɔre pɔre mmienu DNA afei yi odwen sɛ adeɛ bi sɛ ɛɛku wopɛ nipa no asɛm sɛ deɛn a kyɛ sɛ wobɛ defend wo kyɛ sɛ wopɛ nipa no asɛm nti ade anyɛmbrɛ nsɛm Abayi nneɛma a ɛnte dɛɛ wobɛ defende. Ɛnyɛ nneɛma biara na yɛtoro defense to so. Ɛnyɛ adeɛ biara wofiti yɛn ano aturo defense na adeɛ ato so. No, yɛnyɛ ne saa. Adeɛ bi wɔ hɔnom na sɛ ebi a wote na sɛ ebi a bɛturo defense ato so a fa kɔ adwendwen mu sɛ sɛ wo ne wo yere te na sɛ obi kɔkɔdi wo yere mpo koraa na sɛ obi kɔte ɛbɛka kyerɛ wo a wɔmfo ani ahunu fɛ sika na obi ate akɔka kyerɛ wo sɛ na ɛteɛ. na obi atumi adi wo yere ne n'anyem obi adi wo yere ne n'anyem nkwadaa mmienu w'ani ne ho hwee kɔpem sɛ bi a wade aguiɛ ansa wobɛhunu sɛ sɛ nkwadaa nyɛ ɔma wobɛturo sɛ nkwaseɛ defense wei sɛ wotu ɛde bɛmfa so na ɛde bɛbrɛ wo ɛnɛ baa me baa ne nyinaa ne sɛ ababaawa a yɛfrɛ no maame ngege ɛyɛ abobo yaa gyimifoɔ baa na ɔte london no a ɔnsua nyansa sabesabe Barima a ɔde ne sika dwaneeɛ wɔ Ghana anu ne ho mpo koraa sɛ wɔsomaa ne yere sɛ ɔne ɔnkɔ nkɔdi dwa. Ɔbɛ ɔrebɔ ne dwa tire no. Saa gyimifoɔ ɔbaa maame ngege no. Mo deɛ nnipa no bi wɔ hɔ nom a mo se mo nsua nyansa. A sɛ wopɛ obi de wo ho akɔ akɔbɔ no a yɛse deɛ deɛ deɛ wahunu bi pɛn no ohunu nea ɛtɔ so a ɔka se yɛtie o na wo saa gospel musician na wokuna kwakɔ adie ne na ate afa so no sua nyansa na wa deɛ deɛ deɛ awia yɛɛyɛ no saa ne nso bɛyɛ adeɛ bɛɛ defense na saa gyimifoɔ baa wei sei wankwa nkɔturo anto ɛyɛ sɔfoɔ a wosu bɛmpa so ɛkɔwie ne sɛ Ɔko ntɔkwa a ɛyɛ gyimi, ntɔkwa a wɔantumi anko no. Obi ntɔkwa baa no a sɛ dade ne ho aba bɛhyɛ mu. Thinking sɛ asɛ ebi a ɔdɛn, wɔko ama obi, ɛnso ne ne ntɔkwa na ɔko. Nti ei, ɔdɔ, ɔdɔ sɛ wotie me a, tie me yie na sua nyansa sɛ saa gyimifoɔ baa maame ngege na ɔde n'ano bɛto asɛm mu no, w'ani mmra nso, wodeɛ w'ani mmra nso na ada pantan. Ɛnnɛ, amanfoɔ, bloggers a ɛretwa gu ne bloggers a ɛretwa gu ne nsɛm a bloggers ɛreka nyinaa no, kae hunu sɛ saa abaayewa gyimifoɔ baa no, saa maame nkaga gyimifoɔ baa no, wɔn na apiapia wo ɛkyerɛkyerɛ wo nsɛm. Ɔni nyansa a yɛde kasa de boa nipa. Ɛyɛ gyimi kasa nko ara na ɔka. Ɛyɛ nsɛm a ɔbɛka a ɛbɛpia wato trɔbo mu. anka saa asɛm ɛsɛ yi anka ɛnya ntɛɛ too much bi asa o bɛ ɛsiane sɛ saa gyimifoɔ baa de n'ano ato mu a wɔko ama wa wɔnko nyansam ne wɔko gyimi mu nti no ɛbɛma wo nsɛm no ahyɛ ase atrɛ na wodeɛ ɛnstɔpo no ɛnka nkyɛn sɛ wɔnya gyimi no na ɛyɛ w'adwene sɛ ebi a na na ɔya obɛtumi akɔdi atɛm ama wo atɛnneɛ ne gyimi kasa saa na ɔyɛ yɛn a sɔfoɔ a wosu bɛmpa ni baa ne ho soɔ na apolisifoɔ gyina ne fie ne ɛbɔ ne sɛkyen na ne nkwadaa nyinaa kɔdeda asase aba including sɔfo osu bɛmpa no ɛba se a na dwen bɔne aba wo tirim bɔne a wɔawa die no ɛba ne sɛ ya yɛtuufo na sɛ wɔanti a bɔne a wɔawa di ne bɛyɛ four years ago no bɔne a wɔawa ma wo boys akɔ akɔdi ne four years ago abɔ obi ba naked agu n'anim ase no ɛba ne si a na fa tirim na wokura werɛ fi ho sɛ wo na wodii saa bɔne no na ɛbɛwie akyi afei wosan pusi nnipa no sɛ obi a wɔyɛ innocent ana ɔfa no nkɔnkɔto amanneɛm ɛwɔ obi pɛ akyi ase na werɛ fi ho sɛ woa na adi saa bɔne no ɔdɔ sɛ wotie me a ana sɛ woyɛ obi a wodwene kɔ akyirɛ na wotie afotuo afotuo papa a evangelist mama part de ma wo ɛberɛ bi a atwa mu a anka na saa animguaseɛ wei sɛ nyina anka nto na yɛwɔ sɛ yɛkɔ akɔdi birthday party wobɛ rock shoulders ɔsɔfoɔ bi piapia sɛ sara bɛyɛ video bi sɛ bɛyɛ bɛgu maame no anim ase animguaseɛ ato animguaseɛ bɛyɛ na kyɛn wei obi otwitwa tire kyɛn ho a na ɔkyɛn sɛ okura sekan ne tuo obi otwitwa tire ɔkyɛn ho a na ɔkyɛn sɛ okura sekan ne tuo ɔbaa ne bɛrima wade akwadaa first born second born ɛnyɛ bɛrima ba sɛ wɔde gya yɛ ama a ɛnyɛ anka nyɛ ɛ bɛrima hunu sɛ saa nkwadaa no nyɛ ne baa wɔatumi asɛn nya dwaagye ɛbɛtena social media kyeakyea wɔn ano ɛyɛ ho sɛ wode show wode show gangster move wode ankawa no ntum saa kwasi abaa no maame ngege no a woyɛ w'adwene sɛ bia wɔka bi ama ho no woni baabi a ɔde nipa mmarima bi akɔ akɔgu Eh? Wɔn na ɛkɔko maa mmarima bi no. So ne wahuma bi ɔdɔm kɔgu yɛ. Saa gyimifoɔ baa maame ngege no. Kwaseabaa no a wɔte lande a wɔnsua nyansa a sɛbe n'abusua nim sɛ watu kwan. Nanso da biara gyimi wɔpereperepereperepere a wɔyɛ sɛ wɔbɛgu mama paati anim ase ɛkɔwie ne sɛn. Na wodeɛ mfoɔ ani nto fam na nim gu ase kɛseɛ yɛ ɛba yi ɛmpɛ kwan a bɛfa so a bɛsosɔ so. Wahu badwene ba matured mind. Mama part ɔbaa yɛ mpo koraa na afutuo na ɔde ma wo. Ɔpɛ animguase anka wopra ne sɛ nka bɛgu ne ne nyinaa no. Wasɛm baa yɛ na afutuo na ɔyɛ dɛn ɔde ma wo. Na next time sɛ obi ka kyerɛ sɛ kɔ ne kɔgu obi anim a sɛ wɔbɛɛ nipa nyɛ ɔbɔne a you will think twice. Mo nenam social media na mbɔ gospel music na na edu baabi a munya hype kakra bi a na ɛto mo sɛ Moyɛ nneɛma bi a monnwene ho. Obi apiapia mo ano ara ne sɛ mo take mo mo take unnecessary decision for no tangible reason na mo de yɛ nneɛma saa. Mesi ɛnɛ efi sɛ ɛtaa mo ese kɔ. Nnipa bi a wotan ɛyɛ mama part na na agradaa wobɛgye anim gu aseɛ. Obi a wotan ne bia bɛgye anim gu aseɛ. Kɔ ewia so ahu. Nnipa bi wɔnom na so ɔnyɛ ɛhwe ɛmfɔɔ so ntan no. Mese agye obi a sɛbe wɔnwene nkɔ akyiri a n'adwene wɔ fam. Ɛna maame yi kaa sɛ wasakyera. Wɔde no bɛto ɔtankuruwa mu. Ɔdɔ hwɛ neɛ na ato wo ɔdɔ. Sɛ woyɛ ɔbaa sɛbea kudɔntɔ wote awade ase a first born ɛnyɛ wo kunu ba second born so yɛse ɛnyɛ wo kunu ba ɔdɔ ei ano ɛhyeɛ o. asɛm yi aba ɛho sɛ mayɛ din amanka no mayɛ din kyɛ sɛ asɛm no yɛ me nwanwa mepɛ die na ani bi ahwɛ paa mepɛ die mepɛ sɛ mede m'ani hwɛ die na ani bi because how sɛ a gospel musician bɛtena se sɛ wɔne bɛrima da n'akyi na ɔbɛtwe mpena kɔ akɔnyem nkwadaa mmienu ne nyinaa ɛnyɛ bɛrima ne ma Animguaseɛ kakraka sei yɛ yɛde blɔfe yɛmfa mblɔfe na wopɛ nkurɔfoɔ ama wɔn ako ama wo ɛwɔ animguaseɛ nte dɛɛ ho a woanyɛ obiara gyimifoɔ ɔbaa no ɛnam ne so nti obi akɔkɔda prison no obi akɔkɔda cells no saa kwaseaba maame ngege no wɔne na ɛbɛka wɔn asɛm ama wo sister the more na ɔkasa no na ɔho ba time more And wo readi nneɛma bi wɔ social media wahu. Ɔyɛ ɔbaa gyimifoɔ. Ɔnyusu nyansa na ɔde kasa deliver. Ɔyɛ ɔyɛ abaayewa a asɛm no bɛɛ ne tirim ɔkɔtwitwa apɛtɛkyini biara na ɔkɔ. Ɔde nyansa keteketekete. N'adwene te sɛ krasin a asɔ fam ɛwɔ mfuturo mu. Ɛsɔ hɔ a na mem. Wagyimi. Eti sɛ wasɛm ba na sɛ wanwene ankɔ akyiri. na saa abaayewa agyimifoɔ yɛ de n'ano bɛtom deɛ a ɔnwie na wanya atamfo bɛyɛ thousand ɔnwie na wanya atamfo bɛyɛ thousand ɛnɛ saa maame ngɛgɛ gyimifoɔ ɔbaa di n'ano bɛto asɛm yi mu wode hwɛ di hwɛ hwɛ de wei paa nneɛma ɛkɔ maame ngɛgɛ ɔde n'ano ato asɛm yi ɔntumi ne bigye ɛnstande in any way Bigye bɛ finish no simple Kɔ Bigye n'adwen ɛwɔ soro more ɛkyen maame Ngege Gyimi foɔ no Ngege ba a ɛyɛ aboa kwasea Wobɛdwene sɛ ɔdwɔ wobɛdwene sɛ ɛbia Ngege ne ko ama wo but ne ntɔkwa bi na wɔɔko ɛna ɔyusu wo name ɔyusu w'asɛm aba ɛti owie no na generate another enemies for you ma ma entertain saa abaayewa Gyimi foɔ no wate na wahwɛ abɛgye animguaseɛ ɛso Saa gyimifoɔ baa maame ngege no a wɔn deɛ wɔn ba atɛnnie ne nkwasea keka asɛm da hɔ a yɛ nhwɛ kwan a yɛbɛfa so a wo no a yɛregu w'anim aseɛ no yɛbɛtwitwagye wo na wɔn de nkwasea kasa gyimi kasa gyimi kasa nkwasea kasa kasa a ɛmfa somdwie ma na afei ɛno na wɔn de gyimi nti hwɛ ni yie Hmm. Wode yɛ kasa ma kyɛm ayam ka yɛ nipa edi agorɔ. Evangelist mama part. Wode na ade asɛm. Eh. Nipa tin ba bi ɔno ɔso ɔmɛka wo. But enkoka no. Ɔtene ba bi ɔso ɔmɛka wo. Me wo me nkɔ nkɔka no. Wan kɔ gye anim guaseɛ. Okɔ kana abɛgye anim guaseɛ. na nka obi di ne birthday party wafrɛ wo sɛ obi yɛ ne thanksgiving wafrɛ wo sɛ bra bɛto nnwom na sɛ dwom no nya deɛ abɛkɔ akɔtoa so wei kɛnyɛ problem biara o yɛbɛtena social media ɛsan bɛ pretend as if sɛ obi bɔɔ ne nwom obi bɔɔ ne nwom sɛ wahu nea ato wɔ wahu nea ato wɔ hmm nnipa bi wɔ hɔ ma ɔyɛ spirit ɔyɛ spirit whether you like it or not ɔyɛ spirit na na agrada na ɛho ni saa no whether you like it or not wɔyɛ spirit wona bɛbu datɛn nyankopɔn na ɔde ne baa wiase no ɔno bɛtumi ne na deele ɛnyɛ wo nipa te sɛ me ne wo mmienu na nipa a deɛ woyɛ ne nyinaa kɔ ana ɔkɔ soro nti wonyae deɛ woyɛ kɔ ana ɔkɔ soro Wotumi to nnwom ma obi sakyera? Ana wo amu wo a wotumi to nnwom ma obi sakyera na woatumi atena aware ase awo nkwadaa mmienu? Barima a wo ne no hyɛ abrabɔ ase a na anwo da, moawo nkwadaa mmiɛnsa, mmienu, ɛnyɛ ne mmaa. Saa na ɛkeka. Sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛnyɛ nokorɛ, ɔne barima no nko ara na monim. Na sɛ akwadaa no baako pɛ mpo koraa nyɛ barima no ba a, Chester, wo tirim wɔ sum paa. Sɛ wote aware ase a, woakra wo kunu sɛ ebia wokɔto nnwom wɔ ha ba, na woakɔworɔw ho akɔhyɛ bɛmma foforo adan mu na woakɔ akodi mu, na woasan de abegyina asɔredan mu apraise Nyame, na mosɔre a mokɔka obi asɛm. Mese Ghana, Ghana wahu? Wodeɛ saa asɛm no koraa mempɛ sɛ meka. Heaven bɛbɔ nnipa bebree, me menkyerɛkyerɛ mu bebree, deɛ mɛtumi aka ara no, nnipa bi a ɛbɛdwene sɛ wɔn na heaven, wɔbɛyɛ so proud wɔ hɔnom no, bebree bɛlusu wɔ heaven akwantuo no. Bebrebe lusu. Nka no bebree. But appropriate time, nkyerɛmu ankasa ankasa bɛba. Mobɛte aseɛ. Mote wiase a moyɛ mo sɛ eh, mo na mokura Yesu safoa. Nso adwaman adokoro mu sɛ twam. Hmm. Adwaman adokoro mu sɛ twam. Bɛsɛ hɛ, wowɔ hɔnom na eh, sɛ woagyimi na sɛ wonsua nyansa. Na sɛ wokɔ Canaan agradaa ntɔkwa a, Wonim nyansa a, bu nkotodwe srɛ w'Awurade Nyankopɔn sɛ ɔmfa bɔne fa, ɔmfa bɔne fire, bɔne fire mfa nkyɛ wo sɛ maame no kɔkaa no ntɔkwa na awie a wasan aba abɔnten abɛpa kyɛw. Wo ne maame agradaa nnante ma no nyɛ wo bɔne da. But mɛnk, woyɛ no bɔne koraa no a, ɔwɔ ho aboterɛ a ɔde bɛtwɛn ama wapia na adu certain level. Na mo deɛ, ɛsiane sɛ sɛbesɛbe Nnipa yɛ mo papa a, monnwene nkɔ akyire, na monni nkaeɛ, na da biara no, bɔne adwene nko ara na ɛda mo tirim nti no, da biara nkwasea nneɛma nnan bɛyɛ a mobɛgye animguaseɛ, na mogyina asɔredan mu reto nnwom anɔpa awia anwummerɛ, a nnipa rehwɛ mo so asakyera, na wo ne wo barima te, w'ak, wo ne barima te, nkwadaa mmiɛnsa, DNA baeɛ a, first born nyɛ barima ba, second born nyɛ barima ba, ne yɛasan anya nnipa bi a wɔnnwene nkɔ akyire, ɛredefɛnde saa adeɛ sei. Ei! Na mo deɛ kyɛ sɛ mo tan nipa a mo nwene deɛ me san koraa san teeɛ koraa na me tan koraa me dwene ho ana me nhyɛ da nte aseɛ sɛ ɛ adeɛ ne deɛ ɛ yɛsɛ nana agradaa na akɔtua sika ma ne kunu na ne kunu ɛ ne kunu ɛyɛ saa nti ɛ nana agradaa san kɔtua sika ma dɔkta wɔn na kɔtua sika ma court judge nana agradaa na asan kɔkɔtua sika sɛ deɛ ne nkwadaa no mmienu nyinaa mfeeli ana sɛbe ɔdwɔ aka na no atom Ghana fo adɛ na ɛyɛ na bia gyimi saa Mo deɛ nkwasea kii biara na mobɔ. Mɛka akyerɛ mo sɛ, Ɔɔdwa, ɔhwɛ yie o! Na saa maame ngege gyinifoɔ baa no a wɔnwene nkɔ akyire no, a wɔko ntɔkwa a sɛbe wɔde n'afu na ɛko no, ɔmfa n'adwene na ɛko, ɔde n'afu na ɛko no, baabi a ɔde wo bɛwura no. Wahu ne gyimii no, wahu baabi a ɔde, ɔde akukudam bi awurawura, within a short time. Wahu ne gyimii no, baabi a ɔde agu, abaayewa a sɛbe ne kra, ne kra kɔn dɔ ntɔkwa 24/7. Gyimi nti awadeɛ a ɔkɔɔ mu wannya awadeɛ mu animuonyam. Kɔdaa a wɔnyini nnuru baabiara o. Maame Ngege nya boro so a na ebia ɛbɛyɛ 56 anaa 55. Ɔnyini nkɔɔ abi ayi biara o, 56 or 55. Nso yɛka mmarima awura na se apue. Emu awarefoɔ ne mmarima a ruffian boys ne nneɛma nneɛma ne gyimi nneɛma nkwasea nneɛma nneɛma saa. Ɔnte awareɛ ase na ɔma Obaga koko dii no. Eh? Sister, yɛ study na saa nsɛm wei na ɛretwa guo no, woanyɛ careful amfa wo ho adwen, anwene ankɔ akyiri. By the time a wobɛ realize no, na nimguaseɛ aka wo wɔ wo wiase a abaeɛ no, woahwɛ yei abɛnom aduro. Asɛm no a ɛho ne ketewa saa no, wo deɛ ɛyɛ w'adwene sɛ woanya nkwaseafoɔ bi a wɔnwene nkɔ akyiri. Ɛ odwene sɛ they are trained support for you. It's better for you sɛ wobɛka w'ano atom. Asɛm no ɛyɛ nimguaseɛ asɛm paa. A gospel musician na wote hɔnom ɛte awadeɛ ase ɛkɔtena awadeɛ ase a nkwadaa mmienu Wawo nkwadaa mmiɛnsa, sɛ nan o. Na nkwadaa mmiɛnsa o, sɛ nan no, yɛkɔyɛ DNA, emu mmienu ɛnyɛ wo kunu ma. Eh? Sister, ɔdɔ, wadi awu o, wadi awu paa. Wadi awu paa. Ohun sɛ deɛ wiase wotɔ bo ase ma Awurade Nyankopɔn a. na asɛ woampere ho bebiree a, sɛ nnipa repɛ wo bɔne a, woahu kwan a Awurade Nyankopɔn fa so sɛ ebu wo? Ha, sɛ nnipa repɛ wo bɔne a, sɛ ɔto wo bo ase wɔ nneɛma bi ho, na sɛ nnipa repɛ wo bɔne a, ɔkwan a Awurade Nyankopɔn fa so sɛ ebu wo. So ɔhu sɛ ne ɛteɛ? Na mo kaa sɛ mo yɛ biribi a mo de bɛgu mama paati anim ase. Mo yɛ biribi a mo de bɛsɛɛ mama paati din. Mo mmea nsɛ ne din, mo mmea nya adeɛ a yɛde bɛgu n'anim ase. Woanya moanya sɔfoɔ bi taa w'akyi, na saa nna no nea ɛhyɛ wo to ni, Ade kankan sɛ ɛhyɛ wo to, wo nkoa no ntom. Ade kankan a ɛnte dɛ, na adwene sɛ ebi ama wo maame no wotan no o, bɛhu sɛ ne wɔ otuu fo, sɛ awaregyaeɛ nyɛ, awaregyaeɛ ɛnyɛ, awaregyaeɛ ɛnyɛ. Adeɛ baako a ɛtumi tete awaregyaeɛ ntɛm ɛne sɛ ebi a wo yere akɔ akɔbɔ adwaman, anaa wo kunu akɔ akɔbɔ adwaman. But Bible no insist more sɛ ebi ɔbaa no akɔ akɔbɔ adwaman na obi akɔbɔ adwaman asan de ba asan ba bɛpie adwaman no mu. Ɛyɛ dangerous. Oh yeah, ɛyɛ dangerous paa. Na wɔsɛ yi sɛ yɛnya asɔfoɔ yɛnya nnipa ɛkɔva saa dirty bullshit wɔsɛ yi a. Oh God. Eh, nokorɛ eh, Kristosom anim agu ase wɔ Ghana paa o. Kristosom anim agu ase paa ɛwɔ Ghana. Eh, na eh, eh, gospel musician a wɔto nyame ho nwom no, na de bɛ nsɛm na yɛ wɔn ka firi wɔn gospel na wɔn to no, nsɛm bɛ na yɛ pie firi mu ba. Yɛ wɔn ka de bɛ asɛm, ɛyɛ nkwagye sɛ meboa anaa? Ei! Ɛsɛ deɛ moadan no mo ho ɛyi ɛɛ ragamuffin gospel musicians. Nkwasia nneɛma nko ara. Ɛte a wɔade ase ne bɛrima te. Ɛtumi akɔ bie wɔ anan mu. Nkwadaa mmienu apue firi mu aba. Yɛ deɛ na ɛkyerɛ sɛ nkwadaa mmienu nyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ bɛrima ne ma. Hey! ei wurade nyankopɔn yee christ christ christ asɛm no mee me amee me eh, nipa ɛbɔɔ paapaa wɔ mama part ho agye wɔn ani so o kɔn mo ntɔn baa bi den nwene wɔn ho dabi a meka sɛ me agyimifoɔ nko ana ne me ko bɛ me me mehu ne sɛ asɛ agyimifoɔ nko ana wɔn ne maame nso ko wɔn ne mama part ko wonim nyansa a wodwene kɔ akyiri a Adeɛ bi wɔ hɔ koraa a yɛnsɔ so. Wote awadeɛ ase a sɛ ɔbaa a wo kunu kɔ adwuma aba no aba bɛpie wo so sɛ obi redi wo na bɛrima bɛrima ayɛ ntɔkwa wɔ compound house na obiara hu sɛ wakɔbɔ adwaman wɔ wo kunu akyi wo kunu kɔ adwuma ɔba a bɛrima foforɔ butu so wɔ dɛm wɔn dwene sɛ ɛyɛ wo bra sɛ na ɛyɛ ɔmpena na adeɛ akye anɔpa na wogyina fie hɔ no ma wobɔ akutia Womfɛre hwee na gyina fie bɔ kutia. Wo ɔbayifo. Ɔdwo ebi na woyɛ no o. Ka w'ano tom na w'anim agu ase. Sɛ ɛyɛ nokorɛ a, ka w'ano tom na w'anim agu ase. Saa gyimifo ɔbaa maame ngegere ɔntumi ɔntumi ndifɛnde wo in any way o. Ɔbɛ difɛnde wo de w'ato amaneɛ mu. Mark it on the wall. Saa akwasia baa no. Sɛ wɔ difɛnde you to put you in trouble. If you don't know. Ada nyem akwadaa no. Me ne no yɛ nam. Ɔyɛ ɔbaa gyimifo a wannwene nkɔ akyiri ansa wako ntɔkwa. Ntɔkwa a ɛbɛba a obetumi aka kyerɛ wo sɛ, Sista, brɔda, eh, paapa, yɛ, wei deɛ me yɛnsɔ so, yɛntwa so, wonka, kɔ Buronya so. Ɔpɔ, ɔpɛ ne, ne mma ne Buronyadeɛ ɛwɔ wo bɔtɔm. Sista, don't entertain her. Ɔte aburokyi, ɔnyɛ adwuma biara o. Nkwasea ntɔkwa na ɔde didie. Yɛayɛ busy a ɛnam kwan so a yɛkɔ adwuma anɔpa, awia ne anwummerɛ no. Wɔn no wɔni saa stress no bi. Yɛsɔre ahomanakye, yɛnam kwan mu koraa ne yɛda. Wɔni saa stress no bi. Sometime meba Facebook live koraa ahwɛ m'ani. Da biara meda. Obi a onim me ɔtaa ne me kasa. Anytime biara ne me kasa biara mewɔ adwuma mu. Na wanhyia nnipa bi saa na ayɛ attack Bijay. Most times Bijay yɛ adwuma. Most times ɔyɛ adwuma. Most time eh, eh, Joyce Kodua ɔyɛ adwuma. Wahu, enti maame gɛ wobɛfrɛ biara na ɔfie. Ɛhefa na ɔkorɔ. A day ɔbɛtumi aba life bɛyɛ six times but sɛ ɔyɛ adwuma bɛyɛ eight hours a ɔbɛ ɔbɛda aba life bɛyɛ six times ana even two times koraa ɛnyɛ ne off day sister sɛ ɔpɛ ɔpɛ obi ama no ako atwitwa gye wa ɛnyɛ saa gyimifoɔ baa na ɔmofrɛ no maame ngege no wate saa kwa kwasea baa no a ɛnam ne so nti ɛnɛ wama atitiriw bi anim agu aseɛ ɛwɔ ghana no ɛnyɛ saa gyimifoɔ baa no ɔbaa kwasea no a ɔnwene ansa wa behave no Ɔbaa gyimifoɔ no a wannwene ansa a ɔbehevu Maame Ngege no, ɛnyɛ saa ɔbaa no bɛtumi ako ntɔkwama ho. Efi baa no, ɛnyɛ saa efi baa no a na bɛtumi ako saa ntɔkwa no ama wo. Ɛbɛboa wo sɛ ka bɛka w'ano atom kɔ. Ɛyɛ animguaseɛ. Ɛyɛ animguaseɛ. Sɛ ɛyɛ nokorɛ a, ɛyɛ animguaseɛ. sɛ wo ne bɛrima te dɛm na wo ne na wo nkwadaa bɛyɛ nnan anaa mmiɛnsa na nkwadaa no yɛbɛyɛ DNA yɛsi nkwadaa mmienu nyɛ bɛrima ne mma sista ɛnum gu aseɛ sei yɛgyegye so ɛde kɔ abusua mu ɛnyɛ kawa no tum kawa no ɛyɛ dɛn ɛtum kawa no ɛtum na ɛbɛboa wo ɛde bɛn na wɔyɛ ɛdeɛ baa de na abɛtumi ayɛ biom woakɔbɔ adwaman yɛakyew woakɔbɔ adwaman ama yɛakyew ɛdi adanseɛ wɔ compound house ama obi ahunu sɛ woafa wo kunu akyi yɛakyew yɛdede efie no a motimi koraa no wobɛfa so sɛ wobɛtu afiri saa fie hɔ ɛba saa efie no a wotim no Wobɛfa nso sɛ wobɛyɛ dɛn? Wobɛtu afiri saa fie hɔnom. Yɛmpere, yɛkɔ so tena ba, yɛkɔ so kɔpɛ baabi foforɔ yɛ dɛn? Ɛtena, ɛpepa saa animguaseɛ no. Na animguaseɛ si ara bɛto na wokyeakyea w'ano, ano no a baako soro, baako, baako wɔ up, baako wɔ down no, thirty nine forty math no, na wode te social media na ayɛyɛ ho, ei sister. Mo deɛ mo yɛ yɛka kyɛ ɛdin agradaa no nti yɛ na mo nsuro anaa agradaa no yɛ mo nsuro saa ɛdin no sɛ nana no mpo kura na amfɛre a agradaa no ɛtoa so no yɛ mo nsuro ɔho na mo fa nneɛma ni angorɔ sɛ wɔde evangelist yasan ka ho ɛdin no mmienu nyinaa ɛyɛ serious names mm. mo deɛ mo de nneɛma di agorɔ ma brabɔ mu too much too much ti awade ase paa bɛrima nim sɛ okura ma ne mma nie Okoedie ne Afeli na nkwaseafoɔ bi te hɔ nom ɛretwa damage control. Nkwaseadeɛ sɛ yɛ yɛ na obi kɔ di wo yere koraa sɛ na ɛteɛ. Obi adi wo yere sɛ na ɛteɛ. Mo gyimi too much. Yɛ mo nsua nyansa. Mo nsua nyansa akra. Ah, obi akɔ akɔ di wo yere na even ɛtɔ koraa wo girlfriend mpo koraa wokɔ te sɛ obi ne ne ti bi aba sɛ na afeli. Sɛ na afe ne sɛ wakɔhu sɛ obi ne wo girlfriend ti bi aba a, wo yam hyeɛ hyew. Wo werɛ afi. Wo yam bɛhyew paa. How much more sɛ ɔbaa a wɔne ne teɛ, wo yere a wɔne ne teɛ wakɔyɛ ne ho adeɛ ama abusua. Ah? Wakɔ akɔyɛ ne ho adeɛ ama abusua. Deɛ sɛ obi adi no. Nyinsɛn ama mu o, obi adi no kɛkɛ, ɛbaa ama mu. Sɛ na wo fele. Ná ɔbaa a wɔne no te awadeɛ ase. Ɔbaa a wɔne no te awadeɛ ase a wɔne no atena awadeɛ ase for more than ten, fifteen years. Mogya awadeɛ na DNA baa mu a, yɛse nkwadaa mmienu nyɛ ɔma. Eh, wasted years. Wasted years for the man. Wonya boa nya kwasea, nkwaseadeɛ wei sɛ yɛba bɛ defende. Woka nsɛm bi a ɛbɛkyekye bɛrima no werɛ. Woka nsɛm bi a bɛrima no akoma bɛba fam. Wobɛka nsɛm bi a ɛbɛma ɔbaa no bɛnya nuho soronko a ɔbɛka n'ano atom. Ɔmmɛyɛ ne ho gaagyaa mmɛkyerɛkyerɛ ne ho asɛ woabɔ ne wuo dua. Wakɔ party ase na ebi a eh, wo- wo- wakɔ party ase na ebi asɛ wota. Woadidi too much asɛ wodwen sɛ wokyea ɔto atanoa ne afa ho. na ɔhyɛ ataadeɛ white ɛyɛ all white party na asɛ wadidi ame ɔkyeɛ wɔto ata ɛwɔ nipa mu no wane woka akonnwa no so wontumi nsɔre yɛde nnwom a yɛ ɔdɛ koraa si so koraa wontumi nsɔre party no ntu a ɛntu yɛ a wontumi nsɔre da ebi na ɛto ɔdwɔɔ no nti nkwaseafoɔ agyimifoɔ a monwene nkɔ akyiri monsua nyansa na wahyɛ all white ataadeɛ ɛkyea ne to ata party ase a Ebi ntua toɔ. Ebi ne yam ahwie because wadidi aboro so anonom nsa, wafrɛfrɛ nsa rɔfrɔf. Ɔkyea ne to ata ama ne ta kankan gu obi so. Ɔkyea ne to no w'ane afa ho. Wosan wosan ama na mo ɛne ɔma na mo akata nso ɔnsɔre mmea nkɔdi asae ne yɛde ne nnwom a ɛdɛ asi asi apawa so. Ɔmena bɛdi asa ne nkɔ. Yɛ a momfa nyansa nante na monyɛ gyimi ɛne ntorɔ ne nkwasea nneɛma a mode nam social media. Wo nua barima ana ɔno ɔbaa tena for more than 15 years ana one day pɛ mpo koraa no obi akɔ akɔdi ne yere a anka te sɛn wo ne wo girlfriend koraa nam na one day mpo koraa ɔkyiti a hwɛ de wei a wotiri si bom fa wotiri tumi bom saa maka kyerɛ mo sɛ wode afi na ɛkɔ wo a wo sɛ woyɛ barima Sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛka Nana Agradaa ntɔkwa, mese she is like a spirit. Nana Agradaa no, ɔnyɛ ordinary human being. She is like a spirit. Wonka no mfa ahonneɛ o. The karma will visit you. Karma will visit you. Wonka Nana Agradaa mfa ahoni. Karma will visit you. Yɛnte Ghana. Enipa mpra ne an yɛsi yɛ gura adwuma. Aduma akyi de ne nsa bɔɔ ne koko so sɛ over his dead body sɛ Nana Agradaa bɛnya TV so atena biem. What happen at the long run? Empty vessels, they talk anyhow. Me say we as well. Never inherit your friend's enemy. And then, sanka eye ojo kan anu tum. Anu we ni nkrofo bi achi. Sɛ obegu na na agrada ani mu ase a. Ɛkɛnɛ nkasɛm yɛ ato ni. Kɛnhyɛ da anya sɛm bi ama nipa obisam sɛ deɛ bɛnti a. Ebia nka obɛnya awerɛkyekyefoɔ. Obɛnya nipa ebɛtumi akyekye ne werɛ. Obɛnya nipa ɛbɛkasa kyerɛ no. But ɛnɛ yi deɛ. or the other way round nti ɔbɛ behave stupidly. Nkwaseafo bɛ pia pia no bra social media ɛnke ɛnka ho nhyɛ bɛ kyɛ bɛ kyerɛkyerɛ ho kyerɛ nkorɔfoɔ thinking sɛ thinking sɛ ɛɛbia Ɔyɛ biribi a ɔde bɛyɛ sɛ ebia ɛbɛhyɛ no atam. Be ogu. She's rather disgracing herself. Ɔdɔ, you are disgracing yourself. I'm telling you the gospel fact. One of the sensible uh, uh, uh, presenters, ana na ɔkasa no. One of the sensible presenters, unpredictable among crowd. Mena mena ɔkasa no. Opa afa pa menfa. Afutuo sɛ yɛ bi na mede maa sɔfoɔ bi a wantie mi otwi faa me so. Had I known it's always at last. Sɛ Kwasiabaa ne Gyimifo ɔbaa no a yɛfrɛ no Maame Ngege no ka kyerɛ no sɛ ɔnhyate ne ma, ɔnzipo ne mouth up wɔ w'asɛm no ho, w'asom bɛdwo. Woate? Tie dɛm na ɔka no. Wobɛdwene sɛ ebia ɔko ama wo, ɔde gyimi na ɛbɛkorɔ. Ɔde ɔde gyimi na ɛbɛkɔ. You might think sɛ she's fighting for you, but not. Ɔno ara ne ntɔkwa na ɔkɔ akɔko. Ntɔkwa no a watra abigye no a wantumi no, ɛno na ɔrenew. Ope, ope, ope bro nyadeɛ afiri ubotom. You might think that she's fighting for you. Hell no. Hell no. Maame, asɛm na ato no wahu. Ɛkyɛn sɛ obi akɔ akɔtwa etire na etire ni kura no ɛwɔ botom ne akye no. Woyi w'ano baabi yɛ nyɛ yie. Asɛm wei, sɛ woka woanka w'ano antom a, ɛnsɛm a ɛbɛpiepie nsɛm yi no. Kɔ me tie black Jesus nkɔmɔ a ɔredi a wotumi sɛ she's talking with facts. He's really talking with facts. He's really talking with facts. Yɛ ama mo fa nneɛma bi ni agorɔ. Mo de nneɛma di agorɔ a agorɔ bɛdi mo. Odwene sɛ ebi a wogu obi anim ase. But by the time abɛ realize a bɛhunu sɛ No wayɛ mistake no na ayɛ too late wode nneɛma kɔ kɔdi agorɔ hwɛ de wei a ɛnɛ agorɔ di wo deɛ woana nsusuo woana nwene ho da sɛ ebi ɛbɛsie no ɛne na asie na nka look at how right now you are you, you are very famous very popular woto nwom obi ansɛ hey Ɔdɔ a ɔtɔ nnwom, ɔtu Nyame nnwom, ɔnto reggae. Na sɛbesɛbe, obi a ɔyɛ wiaseni mpo koraa de ne kunu te, na sɛ ɔkɔbɔ adwaman koraa a, sɛɛ na ɛka noɔ, na watena awadeɛ ase, adwaman no a ɛkɔbɔeɛ no maae o. W'asɛm, mempɛ sɛ mɛ dive too much into it, kɔ mahu sɛ barima bi aba abɔnten a ɔrebrage sɛ nkwadaa no yɛ ne mma a ɔbɛgye, na ɛsɛ wagye atom sɛ wadi wo. Wagye atom sɛ wayɛ dɛ, wadi wo. Na mepɛ, ɛsɛ mehyɛ da nya time tena ase. ɛbɛyɛ two weeks no mayɛ tight paa nti wohu sɛ mentumi nhyɛ da mflow papa mayɛ tight paa ɛsi ɛsɛ dɛ nya taa mo tena sɛ na me drop voices ɛno na mɛtumi mebɔ bɔ voice no dza names will flow why why ɛde baade na mopɛ owiase asɛbesɛbe mo ho yɛ mo dɛ saa no Wo ana da biara mama paate ka no ɔse wo ne bɛɛma no te na anim sɛ wo mpɛ no a sɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ adwaman nko ara deɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ adwaman wɔ wo kunu akyi deɛ ɛneɛ gyaa wareɛ na bɛɛma ko a pɛ sɛ ɔne no bɔ adwaman no ɛne no nkɔ nkɔ ware na bɛɛma no hu sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔpɛ no biem that is perfect tumi tena wadeɛ ase kɔbɔ adwaman in the first place ɛno koraa yɛ bɔne na wasan kɔbɔ adwaman wɔ awadeɛ ase na wasan awo wɔ mu Ei sister wowɔ wowɔ Arab man mu a nka wɔbɛtwa atie o. Wowɔ Arab a ka ebesi waboɔ. Asan akɔfa ba ɛma abam. Na yɛka wonka w'ano ntom. Sɛ ɛyɛ nokorɛ paa sɛ even at all sɛ akwadaa no baako mpo mpo mpo koraa ɛnyɛ wo kunu ne ba ana DNA na wɔka no yɛ nokorɛ a ɔyɔ ɔyɔ ɔyɔ Hmm. Wo deɛ nkurɔfoɔ na ɛdi w'akyi no, wɔn di w'akyi because of wɔn tan na na agrada nti you might think say they are siding with you. They are digging your grave if you don't know. They are digging your grave. Men kan bebree. Edu besia. Fa adwene. Na saa gyimifoɔ baa na ɔte London no, maame ngege no. Stay away, stay far away from her ansa na sister adɔ ho ato trouble mu. Edin no a yɛfrɛ Nana Agradaa no, ɛyɛ spirit. Opa meka ndwene sɛ bi a amankrado na ɛka nti wonyini. She is like a spirit. Don't joke with that woman. She is forever blessed. Wofa ne ho tan a, wobɛgye animguaseɛ. Ɛyɛ must. Thirty October thirtieth October thirtieth October how many days nie October November meboa how many days nie calculate short term kama short term kama tẹsẹ ẹyẹ na yẹ di obi akyi egu yẹ nua ni mu ase a sẹ bi diẹ ba adwene ẹyẹ na bi atirim sẹ wodi obi akyi egu nua bi ni mu ase what comes in mind. Huh? What comes in mind? Say, Udi Obiachi, inheriting your friend's enemy. What comes in mind? A stupidity. There is no sense in it. And now Udi Obiachi agu obi anim ase o. Hwɛ w'anim gu ase aba. Enti sɛ maame no so yɛ obi a ɛne ɛsɛ nka ɔda asase anya nwam. Na nka ɔno so ate asim teta teta bɛ ɔbaeɛ. She's rather advising you in a professional way. ɔba nyansafo ebu ne bɛn ka n'asɛm sɛ ɔpɛ sɛ wotrɛn de mmɔ a kɔsoma sɛ kwaseaba maame ngege no ɔnkɔ so nka w'asɛm mark it on the wall wobɛhu how far you will trend negatively ɔdɔ sɛ ɔpɛ sɛ w'asɛm no trend a ma sɛ kwaseaba maame ngege no fa na no nto w'asɛm mu you will see how far you will trend negatively madi kan ka first one nipa amfa me serious ekowie sales This is the second time. Ghana for more date. Sir, sir, oh Joe, sir, oba challenge Jimmy. Oma sir, kwasi aba na friend of mine gege no. Sir, Jimmy for ba na hotel London na wanya juma. And to kwa no didi di o social media no. Oma ne nkwaso nkanasem. No one share how far eh, oh Joe will trend negatively on social media. Makasa, aman crowd nie, makrao.